ihuchi talapa plus idi huchi andiri kuona huchu ndozora huchi idi huchi idi huchi andoza guys hapasina congestion patalapa plus andoza idi huchi idi huchi idi huchi huchi kani huchi ndawapa maruva avo president
yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagips diary tv pandinovigirai manews update ezvinoitika munyika yedu yezimbabwe nemastreets esocial media kana uri munyowani pathis channel uchingosubscribe utena notification bell pachitinouploada vhidhiyo ndochatanga kuriona wolaika wokomenda nokusheya zvinotibatsira kuti youtube inge ichipusha vhidhiyo redu toona takawanda nama neshamwari naika ndisingapedzi zvangu nguva regai tingoti congratulation makorokoto amhlope kuna dj towers dj towers vatengerwa mota ye Fortuna yemugore ra 2025 naSeu Kinochivhayo mm, pamusoro pekutengerwa mota vakabva vapiwa 50,000 us dollar aiwa ko imari ine mumvuri izvo 50000 chero ndiri unoipiwa eh, dj towers anozikanwa ari munhu anosapota musangano zvakanyanya saka aiwa dj towers iye anodhizever mushure maizvozvo dj towers akatora nguva achisapota musangano achizora dovi achipfeka mapamba achiita yaanoita pasocial media pablue up vanhu vachimuseka yakanti aiwa iri benzi renyika asi dzungu aiwa ratozobhadhara seukunao vataura vakati dzungu raita sei rabhadhara iyi ndoupdate ndaonayo muzuva ranhasi eh another update andoda kuti muone ivideo revakomana vekumatrix haa ah, mukomana uyu ave ane imwe ane new plan yefamily planning saka ndoda kuti muone that video tosangana mucomment section uchindiudzawo iwewo kuti ah ye unozvionawo sei thank you for watching our content tisi tine nyaya dzinopisa
Ndima mchindichiva ndawe. Nairobi Kenya.
Innocent chakanyuka zita. Mhosva yangu ndeyekubhema masigarettes, kubhema mbanje nekunwa doro kambwa. E, pamba ndakadzinga maroja andinogara ndichiitira duty kumamanzi vachipinda vane 6 months varimo ndii ndinoita duty saka ndakapopota nyaya yeutsvina pamba pawaripota kuno kumaroja akaripota Mama muchitoverenga nezvigunwe kuratidza kuti zvakati wandei. Muno- Munogara namama? mama vanogara nevasikana ndakabva kushaikirwa nababa ini ndogara ndega vanogara nevasikana vaita brent rap Vasikana hanzvadzi yangu. hanzvadzi dzako. Iwe unogara na? ndogara ndega
Wosaka waingoenda uchinoitira duty. Ah, ndogara ndega pamba pevabereki pevabereki eh, saka ndogala nemalojas handinawo saka malojas handinawo acho yayo ause zvaizvekuti ine ndine utsanana hwangu hwepamba uri smart ndatokona saka waita juti vachikubhadhara ano ah, havabhadhare na don't count on their cashes i have my own pockets utori nebhegi yeah une makuru mangana 39 ko mhuri yako ya mhuri mhuri hauna handina ndine vana eh? ndine vana vana ko mai vacho vari ku chinoi makasiyana ah, nyaya itori family planning because every time pando ndine vana vakawanda so far Uyu family planning kunovaendesa uchinoi muri kwarare kutombo separate nazvo kuti vana vandinawo ngavambo uitori method eh.
mune vangani uh, ah, 12 mombe akurasi ane 19 now

Ayo ndazwa mati mimi kuenda kwa uchinoi yanga iri method ye family planning. Yes, kumbo separate ndimboona magiyasi. Saka vakauya musi mudzira kusvika kuenda pa 13. Even 40 or 50.
Vana. Umoshanda kupi mi? Eh, I'm a scrap dealer, I'm a gambler myself. Dzino isto batana. Seriously.
Mari dzacho. I'm a gambler, I'm a heavily. saka nyaya yamakaunzwa imimi ndechi yejuti dzasangana eh, nemadrugs neine ah, inini eh, its my habit i don't sell drug i smoke i smoke weed my drug randobema i smoke weed just okay mune tarisiro yekuzvisiya here kana kuti itoriwo family eh, planning yekumboyo kusiya ndine tarisiro anditozviide through kuti they are taking advantage kwandiri now just because handiti havasi mai vakaripota but I'm here in this facility akaripota ndiani hanzvadzidzi malojas maloja Yeah. wakazwa nemaloja pano roja ndo rakandiunza Ah, ah.
vasayizi here kusaisa ya kusayizi I love But- it. I'm an artist again. Hama dzangu kuti mai vangu izvozvi ndikakupai playlist kungonotandara navo musina varakidza kuti muri matrix munogona kuuya navo vasingazive pafacility vachitotamba vachitoti mwana wangu anoimba ndenge mune mwana wangu ari kwakati mark ndimunaye yeah Mamuchite.
Ah, ndiwanzogeza nebhabho but andikwanisa kugeza nesipo yeko zorera yekuzoera saka makiri nani ya ndikutoona ndikuyuza safe ndakaunzirwa mabhabho pasi pamanga muri kumebho rino saka ndakasiya ndichida kutanga ndaona kuti kembi kwacho kunoko vana vari kunoko not saying matrix kwakamira sei ndakachengetedza sipo dzangu Oh, ma- maifunga mogona kutsotswa mapapo paye Eh, nevamwe vangu. nevamwe venyu ava Eh, ko musabewo ka- va- vakasiya but vachazouya nawo musabewo mapapo but havagone kushandisa dzekukwizira idzi orit orit saka m- mukasiya mukasiya mbanje imimi Mo- modzokera chii chamuri kutarisira kuwana kubenefita from matrix from matrix Mm. oh it's uh, it's uh,